א גוט מארגן רבותי, גוט מארגן! ברוך השם אונז קומען נאכאמאל צוריק פאר א נייע שיעור אויף די הלכות תפילה אויבן אין שול, מ'האט שוין יעצט ביי שיעור נומער צוואַנציק, שוין צען וואכן די שיעור, ברוך השם! וואו! אונז גייען מיר ווייטער און מחזק זיין אין די ענין נישט הערן ביים דאווענען בכלל, פון אנפאנג ביז סוף דאווענען, אויך מחזק זיין אין ענין פון קומען אין צייט צו דאווענען פון אנפאנג דאווענען ביז סוף און נישט ארויסגיין מיטן דאווענען. די היינטיגע שיעור גייט זיין אביסל א קורצע שיעור ווי די אנדערע וואך ווי די אנדערע שיעור די וואך, אביסל קערצער, אבער זייער וויכטיג. איין זאך איין זאך גייעך זאגן, פארגעסן די מייק, איין זאך גייעך זאגן, נעקסטע וואך גייט זיין א גרויסע שיעור אין דעם אויכעט. וועל איך חיים קאניעווסקי גיין איבערשמועסען געוויסע דינים אויף וויאזוי צו פירען ביים דאווענען, אבער דערווייל לאמיר צו הערען די הקדמה פון אים. יעס. ווייטער. יזהר מאוד! יזהר מאוד! איי מיר זיין זייער פארכזיכטיג בכל דיני תפילה און אלע דיני תפילה. און תפילין, און מלבש כראוי, אויך אנטוהן תפילין און אנטוהן ווי א מענטש, מה שהיה, פאר א לאנגע צייט האב איך געהאט פראבלעם מיט מיין תפילין, און מיין תפילין אלעמאל זיך גערוקט. אוי אזוי האט זיך דאס ממש צוגעגליטשט. אבער סא וואס האב איך געוואלט אלעמאל גיין צו די סופר און טוישן מיינע נסיעות, ענליך, איינמאל האט מיך געהאלפן, די אנדערע נאכט האב איך געגעבן מיין שכן וואס איז א סופר, כ'האב נאכגעשמועסט מיט אים די ענין, און ער האט געזאגט אז ער זאל צוריקברענגען ער זאל ברענגען די תפילין צו די צו די ביזנעס צו די געשעפט, און אזוי. און אזוי קען מען טוישען אין די רציעס. ברוך השם היינט צופרי איך האב אנגעטוען די ערשטע מאל תפילין ווי א מענטש פאר א לאנגע צייט, די תפילין האט זיך נישט גערוקט, ס'איז ממש געהאגען, און ס'איז נייע רציעס ברוך השם. מען גייט אויך יעצט רעדן וויאזוי וויאזוי וויאזוי צו קומען צו א שול, וויאזוי צו קומען וויאזוי צו דאווענען ווי א מענטש, אנגעטון וויאזוי, כי על פי דין חייב להתפלל בגוים על יונים, כפי די הלכה א מענטש איז חייב צו אנטון ממש א העמד. און לחסד בגוים עליונים, אויבערדיגע העמערער, לחסד כל גופי בצניעות כקרמל לפני המלך, און צו קאווערן די גאנצע גוף זיין צניעות אזוי ווי איינער וואס שטייט פאר א קעניג, ווי דין בגמרא, ס'איז א דין אין די גמרא, ואין שום מקום חס ושלום זאל עס בצע, און ס'איז נישטא קיין שום פלאץ חס ושלום צו מזלזל זיין אין יענע. ביי פעלביקייט צו פילן די זומער צייט ווי מען ווייזט אויס א מלך און איינער וואס טוט דאס איז מען ווייזט אויס דער קעניג למה ביי מיר בירא און מען זאל שטיין ביי מיר בירא מיט מורא און פארכט דאס מיינט עס רבותי אז ווען מען קומט צו דאווענען ביי א געוויסע מנין, די זומער קומט יעצט דא אין אמעריקא, און אין די מעדזשאריטי פון די גאנצע וועלט, חוץ אויסטרעליע איך ווייס, און אנדערע פלעצער, וואס טוט זיך יעצט? עס גייט קומען זומער, און מענטשן גייען צו שול מיט א. מיט מיט טי שירטס און אלע מינע געוויסע אזוי רבי'ן צו און אזוי ווייטער די דין איז מען טאר נישט עס טוהן בכלל וואס קען מען יא אנטוהן? מען דארף אנטוהן א א נארמאלע העמד קען זיין א פאלא שירט ס'קען זיין א ווייסע העמד א א א באטען העמד אזוי ווי דאס. אבער מ'מוז אויך אנטוען אויך א רעקל אין דעם, דעם איינער קען נישט אנטוען קיין רעקל ווען איינער איז אויפן וועג, זאל כאטשיג אנטוען א פאלא שירט, עפעס א שיינע מלבוש, נישט קיין קיין קיין שמוציגע מלבוש, דאווען כפני המלך. ח ו ספר הגאון, דער ספר הגאון שרייבט אזוי, כ'אדם יאמין שעה ד' ביאקערס מיסס בוים חזו ש בא לאדם, יעדער מענטש מוז גלייבן אז הונגער און פרייזן וואס גייט ארויף פאר בעיסיק זאכן, פארלירן קינדער חס ושלום, בא לאדם קומט צו א מענטש ואין לו הצלחה

א קרבן פאר די פאר די שדים. דער חייב געבן קיין כרת בר מינן, ער איז חייב אויף כרת, וואס מיינט כרת? איינער וואס שטארבט אינגערהייט, חס ושלום, קומט מען נישט זוכה צו תחית המתים, ווי מיר חי האט ער לעבט, אף שמתפלל פ כמה פעמים בביתו, אז יולד נכסיו בנו חשב כמת, די כרת וועט קומען אנדערע וועגן, צום ביישפיל. ער גייט ער גייט זיין זיין הצלחה זיין אין געלט גייט צוגיין חס ושלום ווען טאמער אין אן אן זיין א ארעמאן איז חשוב זיי געשטארבען אויש בום שבא מעשה מחייב חס ושלום אדער זיין קינדער וועלן חס ושלום שטארבען שטארבען ווען טאטע לעבט נאך די גאון קען חשוב כמת דאס הייסט איינער וואס איז חשוב כמת. בוחר דבר השם, איינער וואס האט מורא און פארכט און און ער ווארט אויף די אייבערשטער, ורוצה ליזהר מעדות מיתות בניו, איינער וואס וויל עוואוידען נעבעך די די הונגער אדער פארלירן זיין קינדער חס ושלום, וכל שכן מצות עצמו, וכל שכן איינער און און זיין אייגענע מיסע יעשה לו מקום קביע זאל זאל טרעפן א מקום קביע נישט דאווענען איין טאג און איין טאג און און דעי און דעי זיץ אדער א טאג און אנדערע אנדערע זיץ דאס איז איינער וואס דאווענט אין די זעלבע שול טאג איין טאג אויס אבוויעסלי איינער וואס האט א סקעדזשועל און מוז דאווענען אין אנדערע געוויסע פלעצער זאל חאטש מאכן א מקום קביע אין א פלאץ ווי ער דאווענט אין דזשענעראל. ווייטער, אף וישב מספר תמים בכל מקום, מקום אחד על כנה שני. ער זאל עסטאבלישן א פלאץ וואו ער קען דאווענען אלעמאל. און מבין, עס פארשטייט זיך, שכל הנעל במקום שאין אונס, דאס אלעס עפלייס ווען עס איז נישטא קיין אונס.

עס עס איז דער וועג אין דעם אזע זאך אבער אויב איז שוין שכוח שמו וכי אין זאך איז אנצו די זען די אייבערשט דעם די ישיבה פון אייבערשטער שנעמה אבער שוין דער פוסק וואס סאם דעך ארום בעשע אלקים חבאזן דעם דעם די ישיבה פון אייבערשטער יעצט מיט ציגן ציגן יעצט דער צו קלויז קלויז דא וואר קלאו אין אין סיכום, חיוב קומען להיות בקי בשולחן ערוך בעת תפילה, דאס איז די וויכטיגע ווערטער פון די וואכ'ס שיעור, א מענטש איז חייב גמור צו זיין בקי אין שולחן ערוך אין הלכות תפילה, כי הבעל לא שמע שעת המלך ואין די עין צנג, בוודאי יגרשנה המלך, אז איינער. וואס אן איינער וואס גייט צו משה משאן דער קעניג און א קלאר שטאנד וואס וואס איז נויג די קעניג וועט אים וועט אים אויסווארפן כל מזל זה בזה אז סידן ליתן מסדרין איינער וואס נעמט נישט אין ערענסט די אין די זאכן ווען מיר זאל שטיין פאר דין חס ושלום ווייל ספק שלומד דינן עלי ס'איז נישט קיין שאלה אז די אז אז די אז די דינען זאל מען טאקע לערנען. חיווען קוים תלמידים זיי האבן זכי' צו לערנען דאס פאר מ'לערנט תורה, פארוואס? כמנהגן שש פעמים כל יום, ווייל די נוהג פון אונז איז צו דאווענען דריי מאל א טאג, וכן כתוב משמיע בהקדמתו, משמיע שב אין הקדמה, והלימוד, און די לימוד צריך להיות על מנת לקיים די די די חזר'ן די לעבן די לעבן מיט זיין צוזאמען מיט מיט זיין מיט קאמיטמענט צו פאלן צו גיין דורך צו פאלן די דינים כאילו נישט לערנען צו קייען שלעם לערנען צו קייען פאר איינער וואס לערנט און נישט מקיים די מצוות די די די דינען נאר איך לייש לערנען וכו' בשליסע א פאנאו לא יוצא לאווי אוילאם וואלט בעסער געווען עס קען ווען מ'איז וואלט נישט קיינמאל נישט געבוירן געווארן. והקדוש ברוך הוא יתן בלבי אהבת סבי יוסוי בזכות אור דבריו באמת ועליו השלום, זאל דער אייבערשטער געבן אין אונזער הארץ אהבה און יראה און און מען זאל טאקע זוכה זיין צו קענען דינען אייבערשטער בלב שלם. רוצה שיהיה לו תועלת מזה, איינער וואס וויל, וואס זאל האבן תועלת אין דעם, יקל עליו זייער קל און באומען אים. זאלסט דאס איבערחזר'ן אפאר און אפאר מאל, והעיקר לא שם לב לקיים, ס'איז זייער וויכטיג צו זאל פעי אטענשאן און פולפילן די ווערטער, כמו שכתוב בן יונה, זאגט רבי שמעון בן יונה, אם אדם לא ירא נפשו, א מענטש וויל נישט אויפוועקן זיין נפש, מה יהיה על ימי יסורים? וואסערע פורפעס אויף די מסור? די ברכות דארף זיין מלא טובים, מדת אחת מתוך ליבו של אדם, דאס איז ממאי מלכיות, בעסער אויף דעיס איז אויף איין מדת, אויף איין מרת, איין אראפגיין. און דער ליבערשער מענטש, מער ווי הינער מלקות. כ ק אלי דברי חזל והתורה הקדושה, אל די שרייבען איז געשריבען מיט חכמה איבער די חזל און די תורה הקדושה, ולומר מות הקיים, און איינער וואס וואס חזר חזר ווערט מיט די אינטענשאן צו קען מקיים זיין דאס, מספיקין בידי לומר למה לשמוע לעשות, און דעם פארווייל ווען די זאך צו מען קען לערנען תורה. צו אויסלערנען, צו אפהיטען און פארפעלן די תורה. וויכטיגע ווערטער פון רבי חיים קנייבסקי אויף די וואך, נעקסטע וואך וועט שוין שוין מען לערנען ווען מיר לערנען מיט השם אויף די געוויסע דינים וואס דארף זיי זייער נישט זיין ווען ס'קומט צו דאווענען. צוריק געבן א קורצע מעשה פון די מגיה אויף תפילה, רבי פסח קרוין. די וואכ'ס מעשה גייען מיר רעדן פון עלי דברים, עלי דברים! חיים קייזעווער, די רב פון בעלזשום, ער געהאט ממש א גוטע זיכרון, ער האט געזאגט, ער האט געווען געווען א קראון אויף די מעשה וועגן זיך אליינס, און זיין לעבן. ווען ווען ער ווען ער זאגט עס נאכאמאל נאכאמאל ער זאגט נישט די נאמען ביז וואס איך וואלט געווען קיין עין הרע ווייל יעדע דא גייט די מעשה יאר און יארן צוריק סאך יארן צוריק ר' חיים איז געווארן זייער זייער קראנק מען האט גענומען צום שפיטאל מוז דורך גיין א זייער זייער מעשונ'דיגע פראסידזשער די משפחה האט געווארט זייער זייער מיט געדולד, מ'האט זייער געווארט נערוועזעדיגערהייט פאר די סורדזשענס די דייגנאסעס, ווען זיי זענען צוריק געקומען איז געווען זייער זייער מיר זענען זייער שרעקליך, געווען זייער זייער אפסעט, די דאקטער האט זיי געזאגט אז אפילו די די די דאקטוירים האבן געטרייט צו טון וואס מ'קען. זיי זעען נישט אז די אז ער קען זיך אויסהיילן פון דעם אונז קען נישט צוריק זאגן וועגן זיין וועגן די אוסר פון זיין פון זיין געזונט די רוב געבן נישט מיט הילף פאר אפאר טעג באט עווענטשעלי קען ער צוריק קען אהיים קומען באשטאטערהייט ברוך השם צוריק קומען צוריק באקומען זיין זיין זיין שטארקייט און מען איז געווען געווען גענוג גענוג געפילט זי איז געגאנגען צו ארץ ישראל צו וויזן די סטייפע גאלן, די סטייפע גאון ר' יעקב ישראל קנייבסקי אין בני ברק. דער קרייזווירט האט אים עקספלאנירט וואס טוט זיך מיט דעם דער קראנקהייט צו די סטייפלע, ער האט געזאגט, אויך געזאגט וואס די דאקטער האבן געזאגט, ער האט געבעטן די סטייפלע געבן צו געבן עצות וויאזוי צו האבן צו זוכה זיין צו רחמי שמים, סאו פאר די סטייפלע. האט נישט געקענט הערן אזוי גוט, ער האט פארשטאנען וואס ר' קאצקער האט געזאגט, נאך אפאר מאמענט, געטראכט, דורכגעגאנגען געזאגט, דיר זיך געגעבן די עדווייס, די עצה, זיי אינוואלווד אין די מצוה פון הכנסת כלה, די סטאפער האט עקספלאנירט א קשיא און געפרעגט אין ערגעץ אין ברכות דף ק ח ז עמוד א'. וואס שטייט דארט דען? ס'שטייט געוויסע מצוות וואס א מענטש באקומט שכר אין די וועלט און יענע וועלט, וואס זענען זיי? כי בדבר אין, הכנסת אורחים, הכנסת כלה, די בית המת. פארוואס פרעגט דער סטייפלער? איז עס אז אנפאנג איז אז די זאך וואס שטייט הכנסת כלה איז ממש אינצווישן פון בוקר חולה אין וואס איז מעס וואס פשט עס קומט צו נישט אין ארדענונג האט דער סאבי געענטפערט מיט זיין אייגענע קשיא ס'שטייט דארטן פארוואס ווען איינער ווינטשט זיין זיין א סטאפ צווישן היז זיין זיין סטעטוס אויף ווערן קראנק אדער געווארן און זיי גייען וויסען אנדערען און און ווען מען גראבען חס ושלום זאל זיך זאל נאר זיין אינוואלווד אין אוכלוס כלה ווייל ספעשעלי ספעשעלי ווען ס'קומט צו א יסוד מ די קייט סווערט האט אים געזאגט האט אים געזאגט עס איז ממש הפלא ופלא יעדן טאג אייליגט די דברים שיינען אין שי ה פיי ווי קים ווי ריין ווי ס ה שטייט אין שטייט צום סוף. וואס שטייט דארט דען? ווייל עהעם, קומט דען עהעם, כמחל סומא, שקמות ובית מש, שחת ועבס, ואכלת סוחרים, דיקע חולים, אכלת סקאלע, ווייסע מעש, ועיין תפילה ביי די בית הלכה דארטן, ועיין תפילה דארטן, און און זאגט ער ווייטער, איך קען נישט שטיין אזא מינע וועג, ער האט געפאלגט די סטייפערס עצה, און ער האט באקומען, און ער האט דורכגעגאנגען כמעט אסאך געלט. פאר פאר כלות וואס נישט געקענט נעמען מאכן חתונה, עווענטשעלי איז געווארן אויסגעהיילט אינגאנצען, ר' קייסוויל האט געלעבט פאר נאך צוואנציג יאר נאך די דאקטער האט געגעבן די דיאגנאזיס, ער האט ממש געזאגט איבער די די די די מעשה אז אלע מענטשן זאלן אויסלעבן, עס זאל די אייבערשטער העלפן. און זיין זאל האבן קאמפעשאן טאקע, זאל ברענגען, זאל אויסהיילען אלע מענטשען וואס באקומען, וואס האבן ממש עני מחלה, עני מחלה זאל אייבערשטער האלפן טאקע ווייטער, זאל אייבערשטער טאקע העלפען און אים זכות געשען ביים דאווענען, קומען צייט צו שול, נישט אויסלויפען, און וואטשען די דינים טאקע פון תפילה, זאל אלע געהאלפען ווערן מיט אלע שפעות טובות א גוטן טאג.